Helo yna, a chroeso i uned arall gyda ni. A'r tro hwn i ni'n aros gyda un o'r cymeriadau o'r enw Tomos, un o'r apostolion ac yn genhadwr o fri. Ond nid oddi, felly oddi bob cam o'r daith. Cyn neud dim byd arall, beth am rannu gweddi gyda fi? Wrth gofio'r elfen o amheuaeth mewn wythnos ym mywyd Tomos, lle ro'n i fedru darganfod y gobaith y byddi'n edrych yn drech na phob amheuaeth ynom, ac sydd mewn cynifer yn ein cymunedau heddi. Boed i bawb sy'n ame glywed y gwahoddiad i ymestyn allan at Grist a darganfod ffydd. Amen. O ran y darlleniadau, maen nhw mewn tri cetyn. I gyd yn Efengyl Ioan. Y cyntaf yn Yr unfed bennod ar ddeg o'r Efengyl. Mae'r ail ddarlleniad yn Ioan 14 ac yna yr un hiraw dipyn yn yr ugeinfed bennod. Ac mi fyddai'n sôn am yr, y, y, y, y tri ymweliad yma gyda, gyda Tomos yng nghorff y, y sgwrs heddi. Nawr, tebyg bod chi wedi clywed mae ystyr enw Tomos yw efaill, er nad oes enw'r brawd chwaith. Ar wahân i'w nodi fel un o'r disgyblion yna a bod e'n dod o Galilea, dim ond tri cyfeiriad arall sydd ynddo, sef yn y darlleniadau dwi eisoes wedi henwi. Fe ddywedodd e y byddaf yn barod i farw gyda Iesu, pe bai'n rhaid. Ac yn y dweud hwnnw oedd e'n dweud rhywbeth cadarnhaol a hyderus iawn. Ac yna yn yr ail ddarlleniad, pan bod Iesu'n dweud mae fi yw'r ffordd fywiol, neu'r bywiol ffordd fel mae rhai eraill wedi bod yn ei gyfeithi fe'n ddiweddar, A Iesu ddweud, chi'n gwybod i le wi'n mynd? Ac yma Tomos yn gofyn, Shwt gallwn i wybod y ffordd? Be ti'n disgwyl i ni ddeall? Ac yna, yn y trydydd enghraifft, mae'r lefel o amheuaeth wedi cynnyddu iddo ddod a dweud bod e ddim eisiau gweld Iesu to, ond i bai bod e'n gweld ôl yr hwylion yn nwylo Crist. Nawr, mae'r cyntaf o'r tri cyfeiriad ato yn yr Efengylau yn llawn hyder, yn dyw e? Yr unfed bennod ar ddeg at nod 16. Tra yn yr ail, mae'n dangos mesur o ansicrwydd drwy ofyn sut y gall e wybod y ffordd? Ac yna yn y drydedd, mae'r amheuaeth wedi cynyddu. Dim ond ar ddiwedd yr hanes gan Ioan am yr atgyfodiad i ni'n darganfod bod e wedi dod i ffydd fyw pherthnasol. Oedd e wedi ymbellhau o gwmni'r disgyblion. Oedd e wedi colli gafel ar bethau. Nes iddo weld. Ac yn y gweld, sylweddoli rhywbeth eangach nag oedd llygad yn medru craffu arno. Maen nhw'n dweud iddo i symud i genhadaeth i gyfeiriad De India, mewn tre o'r enw Chennai, a hynna yn y flwyddyn 72 oed Crist pan gafodd ei ferthyrru. Nawr, enw arall ar y dre honno yw Madras, canolfan dysg a diwylliant bwysig yn y Daleth. Cafodd Dduw am ddeugain mlynedd yn tystio i'w Arglwydd a'i Dduw, cyn wynebu'r merthyrdod terfynol. Wrth i Ioan enwi Tomos ddeng gwaith, rhydd i'r darllenwyr cyntaf ddarlun o un a ddangosodd frwdfrydedd yn ddiweddarach ar y daith. Cyn bod yr ansicrwydd yn cydio a'r amheuaeth yn gafael. Nawr, roedd Pedr hefyd wedi gwadu Iesu, yn doedd? Ac eto fe ddethon nhw i fod yn arweinwyr y genhadaeth mewn ardaloedd amlwg gwahanol. Mae'n siŵr y bydde llawer iawn o'r dilynwyr cyntaf wedi cael braw ac ofn o weld yr cyfeillion hyn yn cael eu merthyru. Yr arledigaeth yn digwydd, Jerusalem yn disgyn, ac y mae'r lluniau yma o Tomos. Siwr o fod wedi calonogi pob amheuwr yn ystod canol y ganrif gyntaf, neu'r trydydd chwarter fel tai. Ac wrth i Ioan gyflwyno'r lluniau yma o Tomos, yr amheuwr a ddaeth yn gredadun, mae'n rhaid bod yna obaith wedyn i bob un ddarganfod ffydd go iawn, bod dod i adnabod Iesu fel Iesu byw yn troi nos yn ddydd. ac yn dod â gwawr wedi hyrnos. Bydd amheuwyr ym mhob cyfnod ac ym mhob cymuned. A hwythen gofyn y cwestiynau, a tan bod nhw'n edrych ar glwyfau Iesu, a sylweddoli fod e wedi ladd, wedi gladdu, ac eto'n fyw. Nawr, neger Heath, nid peth dychmygol yw stori Iesu, ond gwirionedd yw credu, ac yn wirionedd perthnasol i bob un, ym mhob cyfnod, ym mhob gwlad. Mae gwahoddiad Iesu ar gyfer pob yr un ohono ni, i estyn bys a llaw, a chael ein herio i gredu, neu wrthod credu, i ddilyn neu i gefnu. Byddwn yn gyfarwydd gyda llawer o ffrindiau a chydnabod i ni sy'n amheuwyr ac eraill sydd yn anghredinwyr a mae rhaid parchu'r dilysrwydd y datganiadau hynny wrth gwrs. Y cyfan gallwn ni wneud yw rhannu'n profiad personol ni gyda nhw. i ddweud bod y bys bach wedi mynd i'r man lle roedd yr hoelion, bod y gweld wedi gweld y dioddefaint, a'r ffydd wedi derbyn bod Iesu yn Iesu'r atgyfodiad. Mi roeddwn gynt yn ddall, ond nawr rwy'n gweld, yw profiad llawer iawn ohonon ni, mae'n siŵr. A hynny trwy ras Duw yn unig. Maddeuwyd i Tomos am gadw draw a chafodd ei groesawu'n ôl i'r gymuned ac am angen inni helpu'r sawl sydd wedi cadw draw wedi ymddieithrio ac efallai mai un maes cenhadol i'r eglwys yw adfer y sawl a giliodd a gadwodd draw. boed i'r amheuwyr hynny, yn ein cyfnod ni, ail-gydio yn y ffydd, ail-ystyried ei ymateb nhw i'r hwn sy'n ein gwahodd i edrych ar y clwyfau. Her pob eglwys yw darganfod llwyfan i sgwrsio gyda'r sawl sydd eto'i gredu, neu sydd wedi colli ffydd, a gwrando'n deg ar eu profiad nhw. Y'n ni'n byw mewn oes cyffrous iawn, heriol iawn, ac o blith yr heriau sydd, rhannu'n ffydd efallai yw'r fwya' ohonyn nhw. Gawn ni orffen gyda garw weddi cyn bod ni'n dod â'r sgwrs yma i ben. Diolch i ti Nefol Dad am dy amynedd yn dy ymwneud â ni. Byddwn yn gosod amodau i'n credu weithiau, fel pe byddem yn gosod telerau hunanol. Madden ni am ein hagweddau rhyfedd. Diolch am glywed rhan o hanes Tomos ac am ei deyrngarwch i ti am ddeugain mlynedd wedi'r Pasg cyntaf. Helpa ni i fod yn dystion mor ymroddedig ag ef, ac yntau yn byw mewn cyfnod mor heriol, mor anodd. Amen.